Dumelang bagwera ba puku. Le lekhono re sa kopaneng fa go tla go tlo rarolla a mangwe a mathata e leng gore barutwana ba fela ba kopana le ona ka nako ya ditlhahlobo. Lekhono re lebelela letlakala la bobedi, karolo ya B le ya C, fao go nago le dipotšišo tše di kopana. Dipotšišo tšeo di fela di nyaka tsebo ya mareo. Lehono re il'o lebelela lereo le ba reng ke moanegwa goba baanegwa. Pele ga ge re ka tšwela pele, na go ya ka tsebo ya gago moanegwa goba baanegwa ke eng? Moanegwa, go ya ka mokg'o o šetšego o gopotše ka gona, o nepile. Ke motho yoo a kgathago Goba yo a bapalago tema ye bohlokwa ka mo gare ga sengwalo. Gape gape, moanegwa e ka no se be motho, e ka dio ba selo, selo seo se sa phelego goba seo se phelago, seo le sona se kgathago Tema ye kgolo goba ye bohlokwa ka mo gare ga sengwalwa e ka ba lerato goba lona lehloyo. Mongwadi goba bangwadi ba diriša baanegwa ka go fapana nepo e le go re tlišetša morero wa sengwalwa goba wa dingwalwa tša bona. Ke seo moanegwa e lego sona. Re na le mefuta, mehuta ya go fapana ya baanegwa. Re na le molwantšhwa. Molwantšhwa ke moanegwa yo mogolo ka gare ga padi, papadi, nonwane goba kananelokopana. Morero wa padi o theilwe godimo ga gagwe, bontši bja ditiragalo tša papadi di dikologa godimo ga gagwe. O thoma le sengwalwa a ba a fetša le sona. Re na le molwantši. Ke moanegwa yo mogolo ka mo gare ga padi, papadi, nonwane goba kane ga le kopana. Yena, o palediša molwantšhwa go fihlelela dinepo le maikemišetšo a gagwe. Bjalo ka molwantšhwa, le yena o thoma le sengwalwa a ba a fetša le sona. Re na le mohlohloletši. Mohlohloletši ke moanegwa yo a hlohloletšago goba yo a a fe, a feretlhago pitša ya mpherefere ka mo gare ga sengwalwa. Moanegwa o hlohleletša, moa, mohlohleletši o hlohleletša molwantšhwa gore a kgone, goba a palelwe ke go fihlelela dinepo le maikemišetšo a gagwe, goba go hlohleletša molwantšhi go šitiša molwantšhwa go fihlelela dinepo le maikemišetšo a gagwe. Mohlohleletši o bonala go tloga mathomong go fihla mafelelong a sengwalwa. Mohlohleletši. Bjale ka ge ke hlalositše mathomong, e ka ba motho goba e ka no ba selo sa go se phele, go tshwana le lerato goba lona lehloyo. Re na le moanegwa, moanegwa tlhaedi. Moanegwa yo o tlha, ke moanegwa yo a hlamilwego kgopolong e tee, ga a golwe, ga a fetoge goba gona go fetošwa ke mabaka. Ge e le gore moanegwa wo o dumela gore basadi ba ka se tsoge ba mo etile pele ka baka la mogopolo wa gagwe, re tlo mmona go tloga mathomong a padi go ba go fihlelela mafelelong a yona. A ka se tsoge a fetogile. Yena o fapana le moanegwa phethegi gobane moanegwa phethegi yena o a fetoga. Ge ditiragalo di diragala ka mokgwa o mo itseng, o ithuta go tšona gomme a fetoga. Ba re moanegwaphethegi ke moanegwa yo a emelago motho yo a feletšego, o na le mabobo, mafokodi, mabotse e bile o a gola, o a fetoga. A ka fetola dikgopolo tša gagwe. Re na le babapadi ba banyane goba baraloki ba banyane Ke moanegwa yo a kgathago tema ye nnyane ka mo gare ga padi. O thuša fela go tšweletša ditiro tša molwantšhwa le molwantši. A ka tšwelela mo le mola goba mongwadi a mo tlogela ra se sa kwa ka yena. Ke mmapadi yo monyane. Se nka ratang go le eletša ke taba ya gore le swanetše gore le tsebe gore mareo a ke a hlalositšeng mabapi le baanegwa A ra go reng? Gore ge le filwe dipotšišo tše di kopana, le kgona go iphetolela ka tsela ya maleba. Ge e le gore o kgahlile ke seo re bego re se dira, gona kgotla konopi ya Like o be o Subscribe. Re a leboga.